Kaman ni pun yɛli maa, m pa connection maa ni yɛn ti so connection, amaa ni yɛn so ma birigu shɛm as usual. Di yi nyɛla ninvuɣ so, a suhu gbaami kadama yɛtɔɣ shɛli ti ni yɛn yɛli ŋɔ maa, nyin kpaŋ maa maŋa ka a shee zaŋ ti a mabia ka a mabia maa gba shee zaŋ ti o mabia ka ti di tab daanfaani. Ka shɛli ni ŋun ʒi o doli la ŋun mi ka o wuhi o ka o ti baŋ. Di zuɣu, ti zuŋɔ program ŋɔ maa, kamani ti ni pun gbaai li shɛm ŋɔ maa, ti mini ma biligu, niriba pam ku yɛri ni ka dima wuhim ma soli maa, so din ka yi doli chana, ka n yɛla yaa, ti mini niriba pam ni di fiila pam. ka di nyɛla bɛ gba bee n sɔɣi ti so din gooi doli chaŋ process din sani woliginsi n bela connection ka che process connection dani process din sani ka o doli laa noo ŋɔ a ti yɛn dirimi ka nyɛ ŋun ʒiya ŋɔ maa travel and see then you can learn something so daa bɔhimi la di nahin shɛli wee m bi chaŋ shikuru m bi wumdi siliminsili wee ma ni ʒiya ŋɔ ni yi bi chaŋ shikuru chɛ a ni yɛla m ma bia Silimiinsili di bi diri silimiin tiŋa ɛɛn a nyini nyɛ polinga a nyini nyɛ sooja a nyini nyɛ MP nyini nyɛ yi area maa assembly maa shikuritali zuɣu ka a malli n nahindi niriba silimiin tiŋa silimiinsili bi dira binshɛɣu din diri silimiin tiŋa nyɛla bɔɣa ni tooi niŋ tuun bɔ ka a mali niriba chaŋ silimiin tinsi ka di nyɛ wunnaali university n gbubi baŋsim maŋa Silimiintaɣidiba dira bɛ bɛn kpaɣi tuma ka bɔha ni kadama ɛɛ yunivɛsi din sani ka a naai, shikuru din sani ka a naagi ɛɛ bɔha ni tooi niŋ bɛn zaŋla tuui shɛŋa din niŋ avilabul n-zaŋ sɔŋ a ni tooi tum lala tuma maa ka a chaŋ Germany, Italy, other countries bɛ bi yɛra A yɛn tuhila ninvuɣ shɛba luɣ shɛli polo ka baŋ ni a silimiinsili di be yoli. Di zuɣu ti miri ka ti zaŋ silimiinsili ni ti fuhiri taba. Mani naa la shikuru Yaakaza man gbibila PhD man niŋla bimbɔnima. Silimiintiŋa niriba nyɛla polinsi mini soojanima asanzalinima ka chaŋ ti paai silimiintiŋa ka di nyɛla tuuni kam din kuli niŋ available ka o yɛn tum. Zuŋɔ ti mini ti mabia so yɛn di fiila yɛn bohimi tiŋkani ka o be. so dini ka o doli n-chaŋ o o wuhi ni ti soli maa ti gba yɛn kam na bɛ dola nimaani diri nyaɣisim. O ni daa paai na din sani daa nyɛ o chɛli n-nyɛ so dini ka o doli hali na ni o zuŋ o situation din sani ka o beni, tuumbuɣu tumda din sani ka o daa gbubi laɣibu o ni chaŋ maa saɣim beni mi ka o dira di nim maa zaa ha. Share and like and subscribe. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam tila. Naa a niŋ wula maa?

Ka ti ti wuhira ni ti ni niŋ a bɔga kura. Ni yi ni niŋ zaɣ kura, di ni na nyɛ zaɣ pala. Chɛɣu ti kpe yɛtɔɣ shɛli puuni pumpɔŋɔ ni o connection ka a doli kana bee process shɛli ka a niŋ n-zaŋ kana, amaa piligu country din sani ka a be ka ti mi ni a diri fiila ŋɔ. M bela Litibu ni ya.

Ok oi Dawaana ti zuɣu sɔŋ kpɛɣu ti nya nya kɔnɛ shɛm ka a zaŋ zaŋ kana bee process ka ti naan baŋ ti yɛn kpɛri di puuni shɛm. Process ka n zaŋ kana. Process ka a zaŋ zaŋ kana. M ma bia, nya ŋun wuhi ni o a gbuligim a tiba o yɛn ti mali woliginsim ma kɔnɛ shɛm mini process. A dini maa process n-nyɛ li.

pam. Ok. Yɛlim ma, process din sani ka a kpabi, how was the challenge, wula n-daa nyɛ li? Process maa challenge nyɛla wula ka a yɛn niŋ N leegi Europe driver bee wula ka a yɛn niŋ n chaŋ Europe as a driver? So di saha driver nya driving process ka n yɛn zaŋ zaŋ kana m-bala maa? Naam, driving process ka n zaŋ kana. Di saha Ghana ka a nya li? N yiɣisi Ghana kana bee a daa bela tin shee ka niŋ research nya li ka yiɣisi nimaani bee a kuli le Ghana ti kana bee wula ka di kana? N bela Dubai ka niŋ research maa nya li.

Ok ok ok kpuɣi ma baliŋ baliŋ ka n nya a ni daa kpe lala process maa puuni luɣi din daa nyɛ challenges din zaŋ taai din daa to. Din daa nyɛ challenges luɣi shɛli polo zaŋ ti ma din daa to daa nyɛla Brian ni niŋ m passport maa notering. Notary legalization Okay. din daa nyɛ din to ma, amaa to long last n daa bi niŋ li. N daa chaŋ mi ti niŋ n Dubai residence ID affidavit ka di chaŋ court ka n submit li zaŋ ti ba with translation, English translation.

Wow wow eh Chalta niŋ congratulations ni ti zuɣu suŋ yaha domi ti yi wumda ka di nyɛla ti mabiligu Dagbaŋ polo ti Northerners maa ti nyara ka shɛb gɔra ka di nyɛla based on research ka gɔŋɔ maa suhupiɛlli na kuli n bala eh yi deserve ni ti kpahi ti nuu zaŋ zani ti nya di zuɣu so driving process maa ŋun be Laribawa tiŋa bee ŋun be Ghana bee ŋun be maa kaman

Ka di zaa nyɛ video call. Nyaaŋa ka di nyɛ video call. Di saha so yɛn gbubi foon maa taai m-bala maa ka a drive ka bi nya. Ka bi nya. Okay. So a yi naagi ka a lan niŋ li a lan zani nudirigu ka a zaŋ loori maa n-tirisi kpe nudirigu ka lan zani n-lan tirisi kpe nuzaa ka record li ka lan lan send ti ba yaha. Ok. A yi naagi be la test ŋɔ maa, exams ŋɔ maa bee interview ŋɔ maa, kira la ka di teekira ka be replyira. Bee a yi ku niŋ li naagi

The ID, the Iqaama. Di mi n-nyɛ Ghana ka a yɛl din Di mi n-nyɛ a biɛl Ghana ka di pali Larabawa tiŋa din saha di nyɛla a driver ka Ghana card n-yɛn bala maa. Di mi n-nyɛ ID maa. A Ghana card n-yɛn bala. Yeah, a Ghana card m-bala. A mi be Larabawa tiŋa nimaani pataaka bee Iqaama ka bɛ yɛn bɔhi di ni nyɛ a gba ID. N daa nyɛ li. Okay. So nimaani maa pumpɔŋɔ bɛ yi request binshɛɣu kam M ma ni i ni voli luɣi dini ka m liɣiri yɛtɔɣa kpɛri na? Ti liɣiri yɛtɔɣa ni kpɛri na luɣi shɛli polo kanami ti nyɛ yɛla dibaayi. Shɛb paana ya ŋɔ ka ka liɣiri din yɛn submit documents maa yaha kaman Europe maa mi ŋmanila driving zalikpana which is ti booni mi shɛshɛli Tegocart ni code 95.

N nyɛ maŋmaŋ n yɛn bɔla a liɣiri na maa, dama a liɣi shɛŋa yɔbu nimaani na. Kɔmpini maa bee n-niŋ binshɛɣu ti a, amaa a liɣiri yɔbu beni. Ok. A ni yooi visa fee. Ok. For Immigration Department. Ok. Ka yooi appointment fee for VSF.

Ka bɛ niŋ rikɔɔdi viidiyo shɛŋa ni luɣ shɛli a ni yo zaŋ ti ba ŋɔ maa, di zahima yo imigirɛshinnim maa ni ti koor a ni bɛ di a silimiinsili fiila ka a rɛspɔndi ba. Di saha hal bɛ gba ni lahi niŋ a intaviyu maa ka a feeli, di saha bɛ ku garantɛ ti a binshɛɣu kam bala maa. Kɔmpini maa ŋun ka shɛli ni o niŋ taai di puuni. Ok so Because company maa ŋun pun niŋ a interview Ok ka o nini taɣi Ok ka o nini ni taɣi ti paai luɣi shɛli polo maa ka ŋɔ naan pa ta go ahead ka ka ti immigration go ahead ka submit a documents zaŋ ti immigration Ok pɔi ka a gba naan submit maa. Ok ka immigration ŋɔ naan yihi so ka o. Kola. O kola mi silimiinsi la chi yɛn di fiila because di pun wuhi ni a wumla silimiinsi. Silimiinsi la. Yiya, Silimiinsi bi ki yɛn di fiila. Mabiligu n-nyɛ ti zaaha sɔɣi nyihi ti bɛn daa ka o la yɛtɔɣibo ni yɛtɔɣibo kɔbira bɔhira bɛ vihigu puuni. Bɛ yɛn bɔh a la tuuli o ni pɔh a zuliya nyɛla zum kɔɔl. Saha shɛli bɛ ni yɛn ti a zum kɔɔl maa bɛ yɛn meei la mi pɔi ka a mi dabisiri yaakaza ti n kɔɔl a. So a ka Zoom maa ka a download Zoom maa. Laa dabisili maa bɛ yi call a bɛn puhi a bɛ yɛn niŋ a bɛn puhi a first question na introduce maa maŋ zaŋ ti ba first question n bala. Ka a yɛli a gbana shɛli din bɛ a paɣa suɣa ka a yɛli man yuli n bɔri Mr President a yuli ni nyɛ shɛli ka a boli zaŋ ti ba. Ka a boli zaŋ ti ba. Ka bɛ buɣi a company maa yuli. Kɔmpini shɛli din yɛn zaŋ a zaŋ kana gɔri chani tin shɛli maa. Ya bɛn bɔh a li, Din ka a saha, yɛli. din saha ma nyɛm pun mali la a gbana shɛli a ni daa pun sɔbimi yi ti maa ka a bol li lala kɔmpini maa yuli. Ya Okay. bɛn bɔh a a a invitation number yɛla.

Ok di zaa ka a boli namba maa tiba. N ta ka a boli namba maa zaŋ tiba. Ok. Di nyɛla video call gba because bi mali a picture. Ok ok. Ni bi confirm nyɛ zaɣa la maa n bala bee ka ŋuni n bala. Ka ŋuni ok So ka bi tom yɛla gba na a gbubi a passport a yɛn gbubi la a passport ka yooi li ka bi bi a ni booni yu shɛli maa ka bi confirmiri bi system ni nyɛ nyɛ whether nyini n bala bee ka nyini n bala. Ok hmm interesting ok. So lala binyɛhiri maa zaa yi ti guhi through ka binshɛli bɛ missing maa ni a qualify mi maa. OK. Di zaa lana maa di ŋun ku nyɛla bɛ yɛn niŋ a la vihigu. Kɔmpini shɛli a ni submit maa bɛ yuli ka a boli kɔmpini shɛli a ni submit a gbana maa ka bɛ bɔhi a mutation number ŋɔ maa ka a nyɛli ka a bolli zaŋ zaŋ ti ba ka bɛ lan tom chɛ ka a zaŋ a passport shɛli a ni yɛn zaŋ go maa ka di gba zaa

Bɔn seeni TRP maa kana gul o bari a ni apply yɛ luɣi shɛli polo maa VSF maa ka a chaŋ ti pick a bini. Okay. To a chaŋ ni maa ni ka bɛ niŋ a finger print. Okay. Ka a niŋ wula ka a deegi a bin ŋmaligi. Wow. Di saha next a ni daa chaŋ ti deegi a dini din daa kana ka a be Larabawa tiŋa Dubai, how was the challenge bee wula n-daa nyɛ a feelings din tam? A daa doubtiri mi ni bɔ ka a yɛn nyari puuni bee a ni daa nya message maa ka di nya bɛ confirm ya ni kadama a nyɛ yuma ayi bee bɛn accept wula n-daa nyɛ a motion bee a suhupiɛlli? Yɛlimaŋli ŋun yɛri ŋuna hali man daa na bi dihi tabili ni yɛlimaŋli n-nyɛ li gba. Wow. Naala ni daa ti deei li

Ka agent nim bahi ka final ka di pala agent niŋ ta nyɛ mini maŋ kuli niŋ niŋ a binshɛɣu ka m daagi. Yeah, a yɛn mani n niŋ agencies n try ba pam bɛ zaa gabi ma mi so bi niŋ binshɛɣu ti ma laɣiri maa zaa bahila yoli. Ka di zaaha ka di na kuli nyɛ a bi ka a bi zo dabiɛma ka na kuli mali vim ni a ni kuli yɛli ni a ni kpe maa a ni kpe. Ka na kuli niŋda because Ejentinima anu kanfiisi di zaa bahila yoli m-pahi laɣis ŋɔ gba daa kuli nyɛla like seven hundred and binshɛɣu Ghana cedis n-daa kaani one billion Ghana cedis. Wow! N kanna a Kyaw-Pumpɔɔ ti tɔɣimi tooni ejentinima ŋɔ ka yɛm mali bia gba ni ŋmari research. Yɛtɔɣa maa di niŋdila nyaɣisim, interest m-bawoo? Like and share and comment because video ŋɔ maa din kanda shɛm maa n yɛn niŋ la part one ka niŋ part two di zuɣu nyɛ ŋun watch part one ŋɔ ka wum part two domi pumpɔŋ ka ti yɛn che o flight dab ni ni o kana ti shii tiŋ maa ni amii daŋ n daa beni ka o bee ŋun daa pick o o mini Ghana nima o meet ya shɛba

gari bɛ di puuni. Wow so ka nimaani maa from there maa ka ka ka ka kpalim ŋmɛ wula yi puli ka move from there. From there from there din dan shɛli bini yɛma ni bi approve ya ten days ni pick maa din dali ka n resign tuma. Ah ok from Dubai maa. From Dubai. Ok. So ka ŋmaa ti kiss. Ok.